Wnewn ni edrych nawr sut i fynd ati i ddatrys problemau gan ddefnyddio rheolau onglau a llinellau parallel. Felly yn gyntaf wnewn ni jyst edrych dros y rheolau yn gyflym. Felly fan hyn mae gyda ni pedwar reol sydd i'w wneud â onglau ar llinellau parallel. Felly y reol cyntaf yw reol Z. Mae hwn pob tro'n meddwl bod yr onglau yn hafal. Os mae gyda ni reol f, mae hwn yn golygu bydd yr onglau hefyd yn hafol. Mae reol c wedyn, bydd yr onglau pob tro yn adio i roi cyfanswm o 180 gradd. Ac yna mae gyda ni reol x, lle bydd yr onglau yn hafol i'w gilydd. Rydyn ni jyst hefyd atgoffa'n ei hunain o cwpl o reolau eraill sydd i'w wneud ag onglau. Felly yn gyntaf, os mae gyda ni llinell syth, Bydd yr onglau pob tro'n adio rhoi 180 gradd, a bydd hwn yr un peth gyda trionglau lle bydd y cyfanswm yn hafel i 180 gradd. Mae onglau o amgylch pwynt yn mynd i adio i roi 360 gradd, a bydd pedr ochr gyda onglau yn adio i roi 360 gradd. Mae'n bwysig bod ni'n gwybod yr wyth reol yma wrth fynd ati i ddatrys problemau sydd i'w wneud â onglau ar linellau paralel. Felly newn ni edrych nawr ar yr enghraifft cyntaf. Felly fan hyn mae'n gofyn i ddarganfod gwerth yr onglau coll. Mae gyda ni dau llinell paralel, fel ni'n gallu gweld fan hyn. Yna mae gyda ni 105 gradd fan hyn a 45 gradd fan hyn. Yna mae gyda ni pedwar ongl coll A, B, C a D. Felly na i ddechrau gyda A. Wel, os ydw i jyst yn highlightio fan hyn, dwi'n gallu gweld yn syth bod gyda ni X fan hyn. A be mae hwn yn golygu yw fod rhaid fod A yn hafal i 105. A'r reswm dros hwn, na roi mewn cromfachau, yw reol X. Os newn ni edrych nawr ar B. Tro 'ma dwi mynd i highlighto fe ychydig yn wahanol. So os dwi'n highlighto fe fel hyn, ni'n gallu gweld bod ba a 105 ar linell syth. Felly dwi'n gwybod bod rhaid bod ba adio 105 yn rhoi 180 gradd. Felly ba adio 105 yw 180, felly by yw 180 tynnu 105, sy'n golygu mae by yw just 75 gradd. A na roi bracket fan hyn i ddweud llinell sydd. Felly hyd yn hyn ni wedi defnyddio dau reol gwahanol i ddarganfod rongau coll. Nesa nawr nawn ni edrych ar ongl ca. Wel dwi angen defnyddio'r 45 gradd fan hyn. So os dwi'n highlightio fan hyn, ni wedi gweld bod c a 45 yn creu z fan hyn. A beth mae hwn yn golygu yw, gan ddefnyddio reol z, mae rhaid bod c yn hafal i 45 gradd. A ni wedi defnyddio reol Z fan hyn i ddangos bod hwn yn gywir. Yn ôl yn awr, mae gyda ni dy i ddarganfod. Os ydw i'n highlighto fan hyn o dan dy, o dan 45 gradd ac yna llinell yn mynd i fyny. Mae'n anodd gweld e fan hyn, ond ni'n gallu gweld bod hwn yn mynd i creu rhyw fath o siâp F, er ei fod e'n mynd i fod ben ei weired. Ac felly beth mae hwn yn golygu yw mae rhaid bod dy hefyd yn hafal i 45 gradd. A fan hyn dwi wedi defnyddio reol F i ddarganfod e. Byddwn ni hefyd wedi gallu neud e gan ddangos bod C a D gyferbyn i'w gilydd. Gan fod C yn hafal i 45 gradd, mae'n rhaid bod D hefyd yn hafal i 45 gradd. Felly mae fwy nag un ffordd o fynd ati i ddarganfod onglau coll fan hyn. Newn ni edrych nawr ar enghraifft arall o wneud hwn. Newn ni edrych nawr ar wneud yr ail enghraifft fan hyn. Os hoffech chi roi cynnig ar hwn mewn eich hunan, mae croeso chi stopio'r fideo nawr cyn i fi fynd dros yr atebion gyda chi. Felly yn gyntaf newn ni edrych ar ongl A. Os dwi'n highlightio fan hyn, ni'n gallu gweld bydd yn creu rhyw fath o X, a ni'n gwybod bod reol X yn dweud mae rhaid bod yr onglau yn hafal Felly A yw 120 gradd. Nawr roi fan hyn yn gyflym reol X. Nes yn nawr yn edrych ar ddirgamfo B. Wel, fi nawr yn mynd i defnyddio gwerth A fan hyn i ddirgamfod beth yw gwerth B. Ni'n lli gweld bod e'n creu rhyw fath o Z, ac felly mae B yn mynd i fod yn hafal i A, felly ba bydd 120, a ni'n gwybod hwn gan fod onglau eledol yn hafal, a hwn yw reol Z. Nes yna, wnawn ni fynd ati i ddarganfod gwerth K. Mae sawl ffordd gallwn ni fynd i wneud hwn, ond na i ddangos i chi fan hyn bod A a C yn mynd i ffurfio y siap C fan hyn, ac felly dwi'n gwybod bod rhaid bod y cyfanswm A adio K yn mynd i fod yn haflu 180 gradd. Ni'n gwybod mae A yw 120 gradd, ac felly darganfod K na i tynnu 120 i ffwrdd o 180 sy'n rhoi cy yn hafal i 60 gradd. Gallwn ni hefyd wedi gwneud hwn gan fod onglau y llinell syth yn haflu 180 gradd, felly bydd by ac y yn adio i roi 180 hefyd. Dwi'n edrych nawr ar ongl ych. Os dwi'n dechrau troi highlightio fan hyn, ni'n gallu gweld bod yn creu x fan hyn, a bydd hwn nawr yn golygu bod ych yn mynd i fod yn hafal i 67, a ni'n gwybod hwn trwy ddefnyddio reol x. Yn ola, mae gyda ni dau ddarganfod. Wel, dwi jyst yn mynd i ddefnyddio reol Z yn gyflym fan hyn, a ni'n gallu gweld bod dy a 67 yn ffurfio Z, sy'n golygu bod rhaid bod dy yn hafal i 67 gradd. A ni wedi wneud hwn trwy ddefnyddio reol Z. Felly nawr ni wedi darganfod gwerth yr onglau A, B, C, X a D gan ddefnyddio reolau gwahanol ar gyfer onglau ar linellau parallel. Newn ni edrych nawr ar un enghraifft arall. Os hoffech chi roi cynnig ar hwn yn gyntaf, mae croeso i chi stopio'r fideo nawr, meddwl am y reolau sydd angen defnyddio, ac yna fynd ati i ateb y cwestiwn yma gyda fi nawr mewn munud. Felly newn ni ddechrau'n gyntaf trwy edrych ar ongl A. Ond ni'n gallu gweld bod y 150 gradd yma a'r A yn gorwedd ar linell syth. Beth mae hwn yn golygu yw, mae rhaid bod cyfanswm A a j 150 gradd yn rhoi 180. Felly A bydd 180 tynnu 150 gradd sy'n mynd roi a'n hafal i 30 gradd. Felly dyma ni nawr wedi darganfod gwerth yr ongl A. A dwi'n mynd i roi hwn nawr fan hyn, lan fan hyn. Felly nesaf, na ni edrych ar sut i ddarganfod ongl B. Yn debyg iawn, mae B a 125 gradd ar linell syth. Felly ni'n gwybod nawr bod by adio 125 yn mynd i fod ar linell syth, felly mae'n adio roi 180 gradd. By yw 180 tynnu 125 sy'n gadael ni gyda by yn hafal i 55 gradd. Ac eto na ysgrifennu hwn i fan i fan hyn. Felly nawr mae'n rhaid i ni fynd ati i ddarganfod C. Ni wedi darganfod beth yw A, ni wedi darganfod beth yw ba. Yn gyflym, rhaid highlighto beth sy'n cysylltu popeth fan hyn. Ni chi gweld bod A a B ar ongl coll fan hyn. Na i roi, mae'r cwestiwn fan hyn, tu fewn triongl. Yna ni chi gweld bod ca yn mynd i fod gyferbyn y mae'r cwestiwn yma. So cam cyntaf bydd defnyddio onglau mewn triongl i ddarganfod gwerth y mae'r cwestiwn yma, ac yna bydd reol x yn dweud wrthyn ni beth yw gwerth ca. Felly yn gyflym na i jyst swapo mae'r cwestiwn i fod yn x, a dwi'n gwybod nawr bod a a job b

Tŷ ni 85, sy'n gadael ni gyda X yn hafal i 95 gradd. Yna ni'n gwybod bod rhaid fod C yn hafal i X, gan fod C ag X gyferbyn i'w gilydd, felly C yw just 95 gradd. A dyna ni nawr wedi darganfod beth yw gwerth C. So na i nodi hwn nawr fan hyn. Ac o'n i'n mlaen nawr i edrych ar beth yw gwerth ch. Felly nesaf nawr ni'n mynd i fod yn edrych ar beth yw ch. Wel, dwi'n barod, dwi wedi gweithio mas beth yw a, a hwn yw'r reol mwyaf syml ni'n gallu defnyddio. Ni'n gallu gweld ei fod e'n mynd i creu x fan hyn, ac felly mae hwn yn golygu bod ych yn mynd i fod yn haflu a sef 30 gradd. A ni wedi wneud hwn gan ddefnyddio reol x. Felly na i roi hwn wedyn draw fan hyn. Ac felly yn ôl nawr mae angen i ddarganfod beth yw da. Wel os ydw i nawr yn just highlight o fan hyn yn gyflym, ni chi gweld bod yn creu Z A ma' hwn yn golygu fod raid fod yr ongl ch a'r ongl dy yn hafl i'w gilydd. Ni wedi gweithio mas mai ch yw 30 gradd, felly mae rhaid bod dy hefyd yn hafal i 30 gradd. A ni wedi wneud hwn gan ddefnyddio reol Z. Nawr mae'r un ongl yma ar ôl sef dd, a newn ni wneud hwn yn gyflym nawr. Felly os ni'n edrych ar y, os dydw i'n highlighto yr ongl 125 a'r llinell sy'n cysylltu hwn gyda y, ni'n gallu gweld bydd e'n creu rhyw upside down F. Ac wedyn nawr ni'n gallu dweud bod y yn mynd i fod yn hafal i 125 gradd gan ddefnyddio reol F. Yn awr ni wedi darganfod y chwech gwerth ar gyfer yr onglau coll yma, gan ddefnyddio reolau llinell syth, tri ongl, ac yna reolau llinellau parallel. Ac felly mae'n bwysig na bod ni'n meddwl sut ni'n gallu fynd ati i ddarganfod yr onglau yma, ac yn debygol iawn bydd fwy nag un reol gwahanol ni'n gallu defnyddio i ddatrys gwerth yr onglau coll yma.